Hoş geldiň ýurdumyza. Seni ilkinji nobatda gowy şowly geçiren gowy konsertiň bilen gutlaýan. Allajan owazyň belent ýaňlansyn. Elmydama gowy günlerde, toýly günlerde gatnaşmak nesip etsin. Indi bir ýurdumyzdaky iň uly produksiýalaryň biri Ada production bilen siz bilen söhbetdeşlik edinmegi maksat edindik. Bir iki sanjyk berjek soragym bar. Mümkin bolsa. Hyzmatda men. Düýnki konsertiň boldy. Nähili duýgulary başdan geçirdiň? Käwagtlar bar, bir duýga söz tapyp bolmaýar-da. Sadece duýgy diýşiň ýanak bir his. Şeýle bir zatdy, ýagny Allajan üçin fakat dilimde şükür bardy-da. Agşamyda ýatyp bilmedim. Bir gije konsertden öňem iki sagat, bir sagat ýatyp bildim. O duýgy meni ýatyrmady-da. Sebäbi näçe ýyllykda bir roýa bardy başymda. Şony haýal gurup ýördüm-de. Şo roýany men öz içimde duýgulanýadym. Emma öten agşam bildim, Allajan şu isleýänimden känini berdi. Ilki başdan Alla köp şükür edýän, soňra şu bize ýol açan hormatly Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyz. Görüp durýan, öň-de meselem eşitýädim, hormat goýýarlar zat etýärler, emma bide geldim, sebäbini indi men anyk düşündim. Bu arassaçylyk, bu huzur başga ýerde, başga döwletde güman etmeýän bolsun. Başga döwlet bizi bilmedile. Ýani men türke baramda bir ýat ýurda baran ýaly boldumda. Bize geldim o duýgy mende ýok. Ýani ýat ýurt däl. Öz gardaşlam, bajylam men ýani başgaça diýäýin, şeýle diýäýin. Näme diýjegimi bilmen fakat şükür edip dur. Alladana köp şükür. Isleýän hemme türkmenle inşallah bir hiç bolmanda bir gezegem bolsa nesip etsin ata watana gelmek. Aýdanyň gelsin. Janyň sag bolsun. Indi özümi hem-de ildeşlerimizi hem gyzyklandyrýan sorag bar. Näçinji ýyl özüň? Men aslynda otuz üç ýaş indi girmeli. Hä, nesip bol. Otuz üç ýaşyň ol. Eje, kaka bar? Eje, kaka bar Hudaýa şükür. Siz näme diýýäňiz aňyrda? Eje, kaka? Kakamyza däde diýek, ata diýek. Ejemize hem emme diýek. Hawa. Allajan janlary sag bolsun. Ýaşyň uzak bolsun. Olar köp haýyr-doga, ýagny öten gije men şuny ýoldaşyma aňladyp durun-da. Men diýen, Mekgä gelen ýaly boldum diýende, Aý, bize-de nesip etsin, aý, haýyr-doga et, näme et, ýagny şeýle bolupdyr. Aslynda hem şeýle, biz üçin bu topraklar mukaddes-de. Ýagny men Istanbula ýa Türkiýä baramda, o ýerde hem ejem maňa haýyr-doga etdi, emma bu ýere gelemde başgaça. Ýagny köp salam aýdyp, ýagny haýyr-duga edip, nesip etsin diýip, bize-de nesip etsin diýip, şeýleräkdi. Meselem, men o ýere baramda bir ýat ýurt bildim diýende, ejem näme meni gaýgy edýärdi, meselem, aý, bir ýat ýurda gitdik. Bize geldim, onda tillerine gaýgy ýok. Arkaýyn. Arkaýyn, bilýä, sen niýe öz ýurduňa gitdiň, gardaşlaryň, bajylaryň ýanyna gidip sen diýip. Oňa sebäp bolanlara hem Taňry ýakasyn bersin. Sag bol, janlary sag bolsun, biziň adymyzdan hem köp-köp salam aýt. Ämin, inşallah. Hawa. Şu eje hakynda, ýaňky emme hakynda ýazan reýabyň barmy? Emma aktor gysga diýjek bolsam, her adamyň bir hedefleri bolup bilýär-de gardaş. Hawa. Her adam indi hedefine hem ýetjek bolsa hem gözüne şuny getirmeli ki, arkasynda sadece özi üçin däl. Bir şu ejesi, emmesi bar diýýä. Utgun diýdi emmem. Diýdi ruhsat menden. Nur garaňka melhem, aşyga her suw zemzem diýýä-de. Gijele ýatman emdiren, Oňuşyp kän-ow kem bilen, Begenip gülüşip men bilen, Ýaşymy süpürip el bilen. Sen belent men pessimeje, Teniň ysine messimeje, Garaşyp ýoluma gaýgyly, Bagyşla ýolumy kessimeje. Gulagym doýmar läleleriňden Pendiňi diňläp ýalňyşmaryn Diliňe-de döneýin Meniň guwanjym alkyşlaryň Geçip özüňden ömrüňi Ýakyp-da bakdyň ogluňa gyzyňa Ulalsamam men ýene saňa Çaga başymy goýup-da dyzyňa Sesimi saňa men galdyryp Köp degerdim göwnüňe, Ýüzüňi-de sowman ýene meni gysdyň böwrüňe. Syksymam men sözüňden, Gaçmardym hiç gözüňden, Diri mydam sen kalbymda, Hiç haçan sen gömülmäň. Haýrandyr saňa pelek, Eý ganatsyz melek, Doýdum ýalançy dünýeden, Sen ýene ýanyma gerek. Aslynda indi ejemizden uzakda edekde hemmemizden. Ýene biz ejemiziň ýanyna gelen bolduk. Sebäbi bir watan hem bir eje ýanyna. Hawa. Eje çagasyny garnynda saklasa, watanyny içinde saklap dur. Hawa. Sag bol. Sag bol. Ömrüň uzak bolsun. Aýdymlaryň, e, repleriň sözlerini özüň ýazýaňmy ýa başga daşyndan kömek edýän barmy? Kän soraýarlar-da. Hawa. Men diýen aslynda özüm ýazmaýan diýen. Näme üçin? Özüm ýazýan diýsem bir gurur bolýar-da. Sebäbi Magtymguly şanam özünden ýazmandyr. O ylham bir gelýär aňyrdan. Hawa. O Nirden hasyl bolýa men bilmeýän diýmekden hasyl bolýada. Ha. Bilmeýän diýen. Ondan ylham gelýä. Ylham belki sen özüň bir olakan şahyrlarymyzyň biri. Ha. Türkmenleriň bir buýsançlarynyň biri. Belki men sen otuň üstünde ýörüp barýan, gidip barýan. Daga çykypdyryň. Döşüň aşagynda. O gelýä. Haçan geljegi de birden belli däl. Bir zat seni gozgaýa. Hawa, bir zat sen içiňde bir ses diýýä-de bir zat. Ýüregiňe düşýä. O ýüzden taýda menlik bolmasa gowdy. Ýani men ýazdym, men ýem etdim diýmek Dogry dälmika diýen. Şoňa-da şükür edýän. Öwrenmeli gylyk-häsiýet eken. Hawa, ondan meselem köpem aýdýarlar-da, aý, Allajan muňa paý beripdir diýerler-de. Menimçe, Allajan bahyl däl. Paýyny sepeläp dur. Ýagny her paýy bir tohum düşüneýli. Hawa. Tohumy, tohumyň gowulygy, tohum gowy. Emma men şu daşy sepsem men gögermi? Emma indi şu tohumlar paý bolsa diýen Allajan ýagdyryp dur-da. O ýer indi biz, toprak biz diýek-de. Toprak biziň galbymyz diýeli. Bu taýyn bolmaly. Ýer tagt bolmalydyr-da, tohum gögermegini sebäp. Galp sagt bolsa, daş bolsa, o tohum-la gögermeýär. Ýagny bu bir zadam däl-ä dilek bilen berilsin, eý Alla maňa bir ylham ber, öý däl. Bir wagtlaý bolýar, sen bir zatlar ýerine ýetirýäň, topragyňy garaltýaň, oňa görä-de berilýär. Şeýdiräkmi? Düşündim. Tüweleme sende bu gat Heyt ýaňy dosum bilen gürrüň edin men aýtdym. Bir ýerde görmedim men. Şu tüwelemesine her kesi görýän ýa bir saz oňarýar. Hawa. Ýa bir dutar çalyp bilýär, ýa bir goşgy ýazýar. Ýa bir şahanat halkda. Ondan hem gyzyklyrak maňa nämedi? Şu arkadagymyň bir klipini gördüm. Saz döredipdir, özi ýazypdyr, özi rep hem okypdyr. Hawa. Ýani muňa men has hem begendim-de. Ýani bir näme diýýän, men başga bir döwletde beýle bir zady görmedim. Şunuň özi bildirýäke, sebäbi bu ýürekde, kalpda yşk bardygyny bildirýär-de. Bu her kese bolmaýar. Sen, men, äý, men ýazaýyn diýip däl ýazamaly däl-de. Sen o kalbyňda bir zatlar bolmaly-da döredijiligi şo gerek. Şunuň bardygyny bildirýär. Bildirýär bu odallyk, bu arassalygyň arkasynda bir güýçli akyl bar. Şu aklymyzyň jany sag bolsun, hemme gardaşlarymyzyňam jany sag bolsun. Sag bol. Onda bir özüňe goýan gowy replarňdan birini ýörite il-günümiz üçin aýdyp berseň. Türkmen ogly al ýere jan ele, Öldi dökdi gan ýere, Zöre bagdy han geze, Ýaşy dökdi taý geze, Teýmur hentde şaý geze, Jennetde jaý gezip, Garyp ölse göwnümizde baý bize. Öňüne gelene, gelene gülene, Jeňine gelene, diline gülene, Geline degeniň elini döwen, Watana diline paý geze. Geçi gidibilmedi däbim menden, Geçi gidibilmen däbimden men, Şeke-peke düşmen köp bize duşman, Depe-gide geçsem däbimden men, Türkmen geýmeli gezmeli diýmeli gitmeli gelmeli bir söze bitmeli kesikli ýitmeli el tuta ýetmeli bergili ýitmeli her dili bilmeli bir dili ölmeli dil bile kesmeli il bile ösmeli ana dili bilmeli ýedi ýüzi bilmeli ana dili bilýän ýedi ýüzi bilýän däl topar bir ýerde diýe geçi gidibilmedi däbim men däplerimiz dessurlarymyz atymyz bizden geçmändir-ä onda diýe biz-de olardan geçmeli-dä diýe. Şunaýt ýa-da onuň nirdi? Türkmen geýmeli, gezmeli, diýmeli, gitmeli, gelmeli diýip şu gatnaşygymyzda. Türkmen geýmeli, gezmeli, diýmeli, gitmeli, gelmeli. Bir söze bitmeli. Kesekile ýitmeli, el tutup ýetmeli. Emma diýýär, bizde gururam ýog-a. Her dili bilmeli, emma bir dile ölmeli. Dil bile kesmeli, il bile ösmeli. Ýeke eminiň öseniň haýry ýok. Hemmä bile söýliň. Il bile ösmeli, ana dili bilmeli, ýedi ýüzi bilmeli diýýär. Ana dili bilýän, ýedi ýüzi bilýän däli topar. Indi gruppamyzyň ady Däli topar-da. Sebäbi näme? Öň ýene biz şeýle, näçe ýyl munuň öň gürrüňi-de, şeýle bir pikirlerimiz bar, şeýle hereketlere geçjek diýenimizde, Aý, boljak, dälidirin diýerler-de. O däliligi biz boýun aldyk. Sebäbi biz hakymyzyň dälisi, taryhymyzyň dälisi, gerçekligimiziň dälisi. Sag bol. Işiňizde uly üstünlikler ýar bolsun. Düýnki iň uly konsertiň Şeýle-m Allajan ýene-de has uly konsertlere gatnaşmak nesip etsin. Bir niýetleň birşutda men gözüm ýetýädi. Men aýtýan bir gün iyi geler diýen tapawuty ýok. Afganistan türkmen bolsun, Iran türkmen bolsun, Suriýa türkmen bolsun, Hytaý türkmen bolsun. Şu dünýäde birje döwlet türkmen bar. O ýüzden hemmämiz boýnumyzyň borjy birimize arka bolmak. Bir güni geljegini bilýän gözüm ýetýär inşallah gowy aýdymçylarymyzdan gowy gowy hünärli adamlardan gowy gowy gardaşlarymyz bajylarymyzdan bir ýere üýşerip dere bize dar bolar näme diýýä şumat biz aslynda Oguz atamyzdan bir kişiden näçe döwlet döräpdir de näme diýýä D harp bilen gidýäda döredi derýa damandan dere di dar di duranda bular bu kadar köpeldiler dere bulara dar boldy diýýä döredi derýa damanda dere di dar di duranda Ýöredi dagy ýaralla, Ýarady ýoly baralla, Baýrak alyp goluň galan, Dag depeläp boýuň galan, Hatyralar goýar ýaman, Batyrydyr ölüm ýalan. Ber gulagy maňa men diýäýin, Geçeni bolany men diýäýin, Sen kimdiň men diýäýin, Biz şol türkmen diýäýin. Men kimdim sen kim, Adymdan ürküň, Ýedi döwlet bir millet, Aly derli türküm diýýär-de. Ýagny şu türkmençilikde hem türk dünýäsinde hem bir Gowy bir hatyra gürrüň berjekdi. Kän wagtyňyzy hem aljakdyr. Başlaň kän gepleň. Bu Istanbula baramda bir restoranda otyrdym. Arkada bir iki kişi oturypdy türk gardaşlarymyzdan. Biri Azerbaýjandan ýalňyşmasam. Gürrüň edýärler. Men ýanlar oturypdym. Gulagyma kakýan sözleri. O biri Türkiýeden bolmaly. Ondan diýýär, Türk barda, türk hakda gürrüň bolýar. Bilýäňmi gerçek diýýär, türkler kim diýýär. Türkmenler diýýär-de. Şonda bir ýany bir energiň galyp diýýäni bilen bir buýsanýaň-da. Sag bol. Ýaňky aýdyşymyz ýaly barýak şu taýy görýäk, atyny görýäň haýran, itini görýäň haýran. Öýleri görýän haýran. Bulary görübilmän adam menimçe bu näşükürlik beter ýalňyş zat. Hawa. Sagbol janyň sag bolsun. Indiki maksatlar indi näme temalarda Men bir zat düşündimda Şumat meselem diýende bir ýere barýaňa banka ýa bir gapydan baraňda gapylar ýapykda ýetegiňe açylýar dogryda hem. Durmuşam şo. Şu taýdan seretde, aý, soň näme ederin diýseň, menimçe ýalňyş. Şu birleýinji ardymy gidýek, gap açylýar, soňky ýol belli bolýar. Şu wagt soňky ýolumyz näme ederin, şu taýa geldik, soňkyny Hudaýa tabşyrdyk. Garaz, bilýän ki, her ýerde bolsak, adamzat iň gowun bolmaly. Her kim, tapawudy ýok. Ýok, diýjek bolýan zadym, indi ýurdumyza geldiň, gördüň, konsert berdiň. Şu zatlar seň ylhamyňda, Beh, şu zatlardanam bir zat dörederin diýen pikir döredimi? Owo, ýagyp dur. Inşallah. Gelmeli. Bir aslynda bir Turan diýip bir aýdym bar. Ýaňy atlarymyzyň biriniň ady Turandy-da. Şonda bir ýene bir ýüregime düşdi diýip. Bilen hem bir aýtýan-a, sen gelýäň soň diýilýä. Ýol hereketde diýilýä-de. Şo, ýetdim Turan diýdi, ýüregime düşdi hä diýip. Öýlendiňmi, çagaň barmy? Ýaňy bilen çagam. Iki däne oglum bar. Hä, tüweleme, ýaşlary uzak bolsun. Atlary? Birisi Allaýar, Aliýar diýek, o birisi Atila. Hä, tüweleme. Allajan ýaşlary uzak bolsun. Işleňde ýene bir gezek üstünlik. Onda indi boş bolmaz ýaly menem bir öz dörejigimden bir goşgy aýdyp bereýin. Ýürek bilen diňlejek. Şoň bilenem onda jemläbereris. Allajan nesip edip goşgyny aýdyp berjek. Şu gün biziň şu ýerde duşmagymyz hem, seň şu ýurda gelmegiň hem ählisi nesibe. Nesibämiz bizi elmydama gowy günlerde, gowy ýerlerde duşursun. Ämin. Nesip etse Horeşegem. Bir begzadaň maly bolar. Kimler ir, kim giç düşüner, nesibäňde bary bolar. Din ymmata şuwhöllar, hak islese kary bolar, geljegiňi bir o biler, nesibäňde bary bolar. Beglere näz eden hüýrler, bir çopanyň ýary bolar, dostum muňa ýazgyt diýerler, nesibäňde bary bolar. Allah saňa ogul berse, Alty, Bäşim, Çary, Allaýar dagy bolar, Asman gaçyp, ýer çöwrülse, nesibäňde bary bolar. Ömür boýy mal-mülk gözlän, öz nebsine tazy bolar, Baýar, Taňra şükür eýlän, nesibäňde bary bolar. Janyňyz sag bolsun. Gardaşym, Kerimhally. Inşallah türkmene köpelsin seň ýaly Nesip bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Şu rep bilen bir adamlaň ýüregine iman, dinimizi wagyz edýäň. Türkmençiligi wagyz edýäň Allajan şol işleňde saňa uly üstünlikler ýar bolsun Türkmen ilimiziň adyndan saňa minnetdarlygymyzy bildirýäs Seni diňlemäge şeýle döredip beren mümkinçiligi üçin Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jany sag bolsun ömri uzak bolsun Allajan ýene kän ýyllar seniň bilen toýlarda gowy günlerde baýramçylyk günlerimizde uly uly konsertlerde duşmak nesip etsin toýly günlerde gowy günlerde görşeliň.